Hezreti Abdullah ibn Salam Ýahudylaň bir ulakan alymlaryň eşidip, Resulullah Medinä geldi diýip eşidende, Ja'ahu mustajilen, ýortik gelipdir. Abdullah ibn Salam aýdýar, Resulullahyň ýüzüni göremde bildim hakykat Resulullahdygyny. Oň ýüzi bir allançy ýüzdedigini, oň ýüzi bir nurany bereket ýüzdigini, ahyrzaman pygambaryň ýüzüdigini göremde bildim diýýär. Oňam Resulullahyň ýanyna baryp aýdypdyr, Inni säiluke an selasin la ya'lemuhunne inna nebiyyun. Eý Muhammet diýipdir Abdullah ibn Salam, sallallahu aleýhi wesellem, men senden üç zatdan sorajak diýipdir. Şu soraglamyň jogabyny pygambar bolmasa bilmeli däl diýipdir. Pygambar bolmasa bilmeli däl diýipdir. Näme diýip? Bu bir ýehud, Töwraty okaýan adam, Injil okaýan adam, heýwir alym sowatly adam. Öz zamanynda men ýanak basabat ýok diýen adam. Indi muny ahyrezzaman Muhammed Mustafa sallallahu aleýhi wesellem bolmasa, başga kişi muň jogabyny bilmeýän bolmaly. Resulullah jan aýdypdyr, Seň soraglaňy we soraglaň jogabyny ýaňja Jibraýyl perişde aýdyp gitdi diýipdir. Abdullah ibn Salam näme diýipdir, Ah, Jibraýyl perişde biz ýehudiliň ýokuş görýän perişdämiz şo diýipdir. Ýehudiliň ýokuş görýän perişdesi şo diýipdir. Bu baralarda Kurany Kerimden senet bar, olar okysam gijä galjak. Oham, Abdullah ibn Salam, ýahudiligiň ulykan ulamalary soraglaryny sorapdyr. Hemme kişi-de gözleşip otyr. Resulullah jan-a ýeke-ýeke jogaplaryny aýdypdyr. Oham, Abdullah ibn Salam, Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammeden abduhu we rasuluh diýip, şo taýda musulman bolupdyr. Aý, bärekallah! Ýahudylaryň ulamalarynyň ulakany Hezreti Abdullah ibn Salam razyýallahu anh, ruhy şat bolsun inşallah. Ýahudylaryň alymlarynyň ulakany hemme ýahudylaryň ynanýan adamsy, tekepbirligiň kenara oklap, bahylçylygyň kenara oklap, hasadatyn kenara oklap, Göripçilik içi garalygyny kenara oklap, Resulullah janyň hak sahabalarynyň biri bolup, kyýamata çeli, belki ebede çeli Resulullah janyň şagirdi bolup sebit bolýar. Belki ol iftihar bolýar. Ýahudiliň alymlary Abdullah ibni Salam haky kepledi we hakyň yzyna düşdi diýip, bir müň dört ýüz ýyl soňram bu günki gününe çeli agzalyp otyr. Belki kyýamata çelide agzaljak, belki ebede çeli agzaljakdyr. O hem aýdypdyr, Ýa Resulallah! Ýahudlaň heýwir bir bahanaň yzyna kim milletdir diýipdir. Hokgaly, ýalançy! Indi meň musulman bolanym eşitsele, maňa dagdy kep bir azyn çykararla diýipdir. Gaw kulak asyň! Indi meň musulman bolanlygym eşitsele, maňa kep bir adam çykararla, Hä, Muhammede pul iýipdir, pul iýdiripdir. Bula şeýt ýarahym diýip gürrüň bir adam çykararla diýipdir. Eger maslahat bilseň, ýa Resulallah, men şu otaga gireýin, meselen, bukynýan formasyna. Sen ýehudylaň Medinede kän, şolaň ulamalaryny we ýehudylar çagyr, şolar bilen gürrüň et, meni-de görmesinle, şolar bilen sorag-jogap et, men ahyrynda çykaýyn diýipdir. Oňam Resulullah adam iberipdir sallallahu aleýhi wesellem, ýehudylaň ulamalaryna we ýehudyla gelsin diýip. Gelipdirler. Abdullah ibn Salam-da öýe giripdir. O hem Pygambarymyz aýdypdyr. Pygambarymyz aýdypdyr. Abdullah ibn Salam ýokan otaqda görnüp duran ýerde, ol otaqda bukunypdy meselen. Eý ýehudiler diýipdir. Abdullah ibn Salam nähilli adam diýipdir. Eýýu rajulin fikum Abdullah ibn Salam

Oň özi biziň iň gowymyzdyr, dädesi-de biziň gowymyzdy. Atasy gowy adamdy. Oň özi, Abdullah ibn Salam, biziň başymyz, dädesi biziň başymyzdy. Ol iň biziň alymymyz, oň dädesi biziň alym adamymyzdy. Oň iň biziň hormatlymyz, oň dädesi biziň hormatly adamymyzdyr diýip, ýehudylar bikes aýdypdyr. Oňa pygamberimiz aýdypdyr, Ine, özüňiz boýun aldyňyz gowy adamdygyny. Siz näme nazar berýäňiz, eger Abdullah ibn Salam razyýallahu anh musulman bolsa näme diýersiňiz diýipdir. Eger meň hak rasullygymy boýun alyp-da, Hudaýyň rahmatynyň etegine girese, näme diýersiňiz? diýipdir. Oňa ol ýehudylar we ulamalar aýdypdyr, A'azahullahu, a'azahullahu, a'azahullahu, Hudaý saklasyn Abdyllaň musulman bolmagyndan diýip, üç gezek aýdypdyrlar. Hudaý saklasyn, musulman bolmasyndan diýip, bahylçylyklary, içigaralyklary, Resulullah jana göriplikleri ejaza bermändir. O dagy musulman bolmaz, Hudaý saklasyn diýipdi okala, Abdullah ibn Salam otaga gelipdir. Otaga gel-akana jemiň içinde, ýehudylaryň arasynda, ulamalarynyň arasynda aýdypdyr, Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammeden abduhu we rasuluh. Barakallah, razyýallahu anh! Otaga gir-akana kelime-i şehadet aýdapdyr, Ine men musulman boldum diýipdir. Resulullah jan Medinä gelen günüň gürrüňi haşy.

Muň özi habis atasy habis adamtdy diýip ýaňja aýdylan kefini bi biedepçilik bilen, bi gaýzalyk bilen, bi ýüzüniň suwlar suwumsyzlyk bilen wagt geçmäkä ýamanlamaga durupdyrlar. Oňam Abdullah ibn Salam razyýallahu anh aýdypdyr, gulak asyň, Ýa maşaral ýahud! Ittakullah!

Men bir Allaň azamaty bilen ant içýän, siz içiňizden bilip otyňyz şyň Hak Resulullahdygyny diýipdir. Siz içiňizden bilip otyňyz şyň getiren zady Hakdygyny diýipdir. Men siz bilen bile ýaşapbän diýipdir. Siz meň hem karym hem kelaslamyz diýipdir. Meger Töwratyň falan ýerinde aýdmaýamy? A ýaşyň gaşyşyň gaşy dämi? A ýaşyň ýüzgözi şoň ýüzgözi dämi? A ýaşyň kepleýşi şyn kepleýşi dämi? A ýa Mekgeden çykyp gaýtjak diýýäň şuň özi dälmi? diýipdir. Içiňiz bilip otyr diýipdir. Ýa Resulallah, men aýtmadymmy ýahut bir biderek milletdir diýip, ştadan men gorkýadym diýipdir. Resulullah jan, Mekge-i Mükerremäň bu gadar kynçylygyň içinden çykyp, Medine-i Münewwerä gelip, bu günki gün sahabalar öwünden çykyp, gülüp başlan ýagdaýyndan ýene-de Ohhooh! Indiden beýläk ýehudiligiň duşmançylyklary meň başymda bar-ow diýip hesabyny çekip, äwwelin tejribesi bolapdyr Resulullah janyň sallallahu aleýhi we baraka we sellem. Ýahutlar ba başda diýipdirler. Medinä äwwelki gelen güni tejribe bolupdyr. Hesabyny çekip gezmeligi indi bulardan. Bulaň bahylçylyklary, bulaň hasadeti, bulaň içigaralyklary, bulaň göripçilikleri boljag-ow diýip hesabyny çekipdir. O hem bir rowaýatlarda ýahudylaň ulamalary bilen Resulullah janyň arasynda sohal-jogap bolupdyr. Ýahudylaň biri sorapdyr, Ahbirna al alamatin nebi, Eý Muhammet diýipdirler, sallallahu aleýhi we sellem, bir pygamberiň alamatyny aýt bize diýipdirler. Pygamberiň bir hususy alamaty bolmaly, näme şo diýipdirler. Resulullah jan aýdypdyr, sallallahu aleýhi we sellem, Tenamu aýnah we la yenamu kalbuhu. Pygambaryň alamaty, pygambar ýatyp galanda iki gözi ýatar, emma kalby hiç ýatyp galýan däldir diýipdir. Pygambaryň alamaty şu diýipdir. Tenamu aynah we la yenamu kalbuhu. Biz şu mahal ýatyp galamyzda hem istirahat etýäs, hem gaflatyň içine girýäs, kalbymyz bilen bile ýatyp galýas. Ýani hiç zatdan habarsyz, bükülli gaflat-da bar ukyň içinde, geflet-de bar, istirahat-da bar. Emma pygambarla istirahaty ba, emma gafleti ýok diýipdir. Pygambaryň alamaty şu diýipdir. Oturyberipdirler. Oňam ýahudiliň ulamalary gyn-gyn soraglardan Ýakup pygambardan, gadym Beni Israil pygambarlaryň gürrüňinden sorapdyrlar. Resulullah jan ýeke-ýeke jogaplaryny aýdypdyr. Oňam pygambarymyz şol kepleýärräk birini aýdypdyr. Gulak asyň. Eteşhedü enni Resulullah. Men Hak Allaň iberenligini boýun almaýaňmy? diýipdir. Gala lä, ýok diýipdir. Gowy gulak asyň şuny. Onda sen Tewrat okymadyňmy diýipdir. Okydym diýipdir. Onda sen Injil okymadyňmy? Okydym diýipdir. Aýa meň syfatym, meň kepleýşim, meň gülşüm tapmadyňmy şoň içinde diýipdir.

O näme diýipdir, o hem ýehudi alym? Okydyk diýipdir. Eý Nuh seň özüň diýipdir. Eý Nuh seň çykyp gaýdyşyň ýaly. Eý Nuh seň formaňda. Ýöne sen däl şo diýipdir. Misle heý'atika, misle mahrajika, misleke. Biz okydyk diýipdir, Töwratda we Injilde. Sahyfalaryň içinde bar diýipdir. Edil sen diýipdir. Kepleýşi-de sen ýaly, gülşi-de sen ýaly, Mekgeden çykyp gaýdyşy-da sen ýaly. Ýöne gowy gözlesek sen däl şo diýipdir. Oňa Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Wellezî nefsî biýedihî le ene huve. Alla bilen and içýän şol Muhammedur Resulullah men diýipdir.